Сембердәге беренче мәчетне унтугызынчы гасырда фабрикант Акчуриннар салдыра. Еллар дәвамында шәһәр үсә, халык саны да арта. Бу тирәдә татарлар күп яшәгәнлектән, алар бер генә мәчеткә сыймый башлый. Икенче мәчет төзү ул чакта көнүзәк мәсьәләгә әйләнә. Сембер мөселманнары Оренбург Диния нәзарәтеннән дә хуплау табалар. Шулай итеп, моннан 100 ел элек Сембердә икенче мәчет манарасы күтәрелә. Ну мең дә утыз йөз, тугыз йөз дә утызынчы елны мәчетне ябалар. Склад ясыйлар, клуб ясыйлар, нәрсә генә булып бетерми монда. Ләкин, ну әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, моны мәрхүм Шәүкәт хәзрәт инде тырышлыгы белән, Ельцинның указы белән теге Аллага шөкер мәчетебезне кайтаралар. Әкертен генә Шәүкәт хәзрәт моны ике мең дә уналтынчы елны, мәчетне асалар. Еллар дәвамында төрле хуҗалар карамагында булып, ташландык хәлгә килгән тарихи мәчет, ул чактагы имам, бүген инде мәрхүм Шәүкәт хәзрәт Гыйматдинов тырышлыгы белән 2014 нче елда мөселманнарга кайтарып бирелә. Мин әле унбиш-уналты яшендә булган вакытымны хәтерлимен. Бу төштә моны клуб иде. Моны бу безнең сәхнәбез. Монда концертлар, татар концертлары да була иде. Менә хәзер шундый хәлгә менә килдек. Сүз дә юк, ул чакта мәчетне кайтару, аны рәсмиләштерү һәм төзекләндерү өчен Шәүкәт хәзрәт күп көч куйды, байтак сәламәтлеген дә җуйды. Килдек монда, шул мәтәм мәчетне бастырсак икән, ачса икән. Син дә монда якын гына инде, туганнарың күп, север татары үзең, бөтенесен беләсең. Мәтәм шуны алып бастырып җибәрсәк, нәрсә булыр икән диеп кинәтем дә үзенә. Әлхәмдүлилләһ, эшләр Аллаһ Тәгаләнең әмере буенча басты. Но шундый периодлары да булды, качан ясаган вакытында ширик уртасына баскан идек, крышасы ачык, э, шунда ничек соң без җитәрбез ди, ничек нәрсә булыр ди, Шәүкәт хәзрәт мәтәм переживать итмә. Үземчә инде үзенә поддержка бирергә, потому что анарда да поддержка булмаса инде кем дә булыр поддержка булырга тиеш. Өлкән мөфтие ышанып тапшырган изге эшкә Шәүкәт хәзрәт чын күңелдән алына, кешеләрен дә таба, акча ягын да юллый. Әтием, әлхәмдүлилләһ, урыны җәннәттә булсын, иншаллаһ, Шәүкәт хәзрәт бик каты шул мәчетне ярата иде. Бөтен калебы белән, машалла, Әлхәмдулла шул мәчетне төзеде һәм дә бөтен намазларга монда йөрде һәм дә шулай ук та халык өчен кайгырта иде. Ни өчен халык килми намазларга? Беренче көннән үк, субханалла, бер-ике кеше генә килә иде намазга. Һәм дә дога сорый иде Аллаһ Тәгаләдән, Я Раббым, шул мәчет тулы булса иде, әлхәмдулилла, бүгенге көндә керәбез, машалла, бу мәчетләр тулы. Шәүкәт хәзрәтнең теләге кабул булды. Бүген мәчеткә халык күпләп йөри. Мәчет күп кырлы эшчәнлек алып бара, интерактив музей да оештырганнар, һәртөрле мәҗелес, никахлар уздыралар. Балалар белән дә эшлибез, балалар белән монда лагерьлар да уздырабыз. Безнең, Аллага шөкер, атна саен укытылабыз. Хәзер татар телен дә, Аллага шөкер, бу сентябрьдән укытырга башлыйбыз, Аллага шөкер. Сембердә акчуриннар салдырган беренче мәчет тә, могҗиза белән генә безнең көннәргә кадәр сакланып калган булса да, ул әле һаман да хуҗаларына кайтарылмаган. Туксанынчы елларда, перестройкалар вакытларында приватизацияләр дә дөрес булмаган хәлләр бар. Шунардан, иншалла, алар белән дә занимательләр, батыр егетләребез, иншалла, аны да кайтарабыз алар, иншалла. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.